U miegħi bi pjaċir nilqa' lil Kane Said. Din is-sena l-ewwel darba li qegħdin niltaqgħu u ser nitkellmu fuq suġġett verament importanti u verament tqil. Il għaliex sfortunatament min imiss mal-logħob tal-azzard kif ukoll l-użura, wieħed ikollu bżonn ta' ħafna u ħafna għajnuna. Mhux vera? Hekk hu.
Nsellimlek, il-wara nofsinhar tajjeb lilek, lit-tim kollu hemm wara dan il-programm u lit-telespettaturi. Ma nistax ma nibdiex billi nagħti l-għomor lill-kollega tagħkom, Andri, għat-telfa ta' missieru, Alla jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem. Ekku.
Iva, iva, suġġett daqsxejn sensittiv, l-użura, tista' tgħidilha pjaga soċjali llum il-ġurnata, minn dejjem kienet, is-self fuq l-idejn biex niftehmu. Sfortunatament hija pjaga, hija riperkussjoni kerha li marbuta speċjalment mal-attività tal-logħob tal-azzard. Persuni jissellfu fuq l-idejn u jidħlu f'rati ta' interessi sfortunatament li jmissu mat-30 fil-mija fejn normalment huma ta' tmienja fil-mija u r-riperkussjonijiet huma nistgħu nsejħulhom, niddeskrivuhom bħala koroh fejn il-persuna, il-vittma biex ngħidu hekk, tkun issellfet il-flus, ġiet dagħja mal-ħajt, tkompli titlef il-flus u ma tkunx tista' tħallas lura lil dik il-persuna li tkun għamlet tajjeb għaliha finanzjarjament. U jkollna każijiet, iva, fejn is-sitwazzjonijiet ikomplu jiddeterjoraw. Theddid, rikatti, kemm jista' jkun kull min għandu dan id-delizzju popolari tal-logħob tal-azzard għal qalbu, jilgħab b'responsabilità, jilgħab b'kontroll, jilgħab b'limitu, ħalli riperkussjonijiet bħal dawn kemm jista' jkun inżommu 'l bogħod minnhom. Issejjaħlu delizzju inti.
Jiena ngħidlu vizzju. Mhux delizji. Le, le, ma naqbilx miegħek għax inti l-attività tal-logħob tal-azzard hija attività fejn inti qed tirriskja flusek, dik l-aktar ħaġa importanti li l-persuni hemm barra jifhmu. Inti qed tilgħab flusek bit-tama li terbaħ dik il-famuża rebħa bit-tama li ġġib lura l-flus li inti tkun tlift. Normalment persuni jilagħbu din l-attività u jilagħbu b'kontroll. U iva, għalihom hija attività li toffrilhom pjaċir, toffrilhom delizzju, għandhom ħin li jqattgħu ma' sħabhom, jissoċjalizzaw. Minkejja li jitilfu l-flus. Iva. Jiġifieri Dan jista' jkun delizzju minkejja li inti bħalma jiena d-delizzju tiegħi li nippreżenta li niġi hawnhekk. Jiġifieri dawn jista' jkun parti mir-rutina tagħhom ta' kuljum. Qed ngħidu illi jilagħbu ammont ukoll sostanzjali ta' flus.
Kemm jista' jkun nagħrfu lill-persuni hemm barra, inniggżuhom ftit biex kemm jista' jkun qabel. ma jilagħbu dejjem jagħmlu l-budget finanzjarju tagħhom fix-xahar u wkoll iniżżlu kemm se jqattgħu ħin f'casinos, iqattgħu ħin saħansitra llum il-ġurnata fil-kumdità ta' darhom jilagħbu flushom online. Għax ma rridux ninsew li llum hawn diversi operaturi tal-logħob liċenzjati hawn Malta li joffru servizzi ta' logħob tal-azzard online ukoll. Imma jiena qatt ma nitfadell l-ikrah fuq il-logħob tal-azzard għaliex nerġa' ngħid, hemm ħafna individwi hemm barra li jilgħabuh b'kontroll. U dik nista' ngħid li ma fiha xejn ħażin. Il-żball li jsir, sfortunatament, li kif jiena qiegħed nilgħab fuq il-mejda tal-logħob u qbiżt il-budget finanzjarju tiegħi, ngħid, 'ole Ħa nkompli nitfa' aktar flus għax issa tiġini tajba, għax issa nerbaħ somma ikbar. Le, hemmhekk isir l-iżball u persuna kemm jista' jkun trid tirrikonoxxi li sarilha l-ħin, il-flus infaqthom u issa nkompli bir-rutina tax-xogħol, tal-ħajja familjari tiegħi, eċċetera eċċetera. Għax il-problemi jibdew jekk inti nfaqt kull ma kellek u pereżempju jien naf ġieli smajna każi fejn ikun hemm min ikun qiegħed jilgħab u jgħidlek issa nilgħab il-karozza jew issa nilgħab ġieli smajt ukoll minn lagħab id-dar. Pereżempju kien hemm darba persuna partikolari illi kellha negozju u tant kemm kienet ċerta li ser tirbaħ poġġiet in-negozju tagħha fuq il-mejda tal-logħob. Iva, minkejja li n-numri ta' dawn il-każijiet mhumiex kbar u mhumiex allarmanti, iva xorta waħda jkun hemm min jesal sa ċertu punt. Iva, ikun hemm min jilgħab il-proprjetajiet tiegħu, ikun hemm min jilgħab karozzi, jkun hemm min jilgħab kważi kważi bis-sentimenti tal-familja stess. Għaliex? Għax aħna dejjem Inħeġġu lil kull min, lil dawk il-ġukaturi kollha biex ma jaħsbux biss fuqhom infushom kif ikunu fuq dik il-mejda jew nkunu qegħdin jilagħbu f'websajt partikolari imma jaħsbu wkoll fuq il-maħbubin tagħhom. Għaliex? Għax indirettament il-persuna meta tirriskja mhux qed tirriskja bi flusha biss imma qed tirriskja bi flus familtha u bir-relazzjonijiet li hi tkun ħadmet għalihom u ggwadanjat matul is-snin. Normalment fejn jidħol logħob tal-azzard, persuna tinduna li għaddejja minn minn xkiel meta tiġi darha mal-ħajt finanzjarjament. Semmejna l-użura. Normalment persuna l-ewwel iddur fuq il-familja tagħha għall-flus u mbagħad iddur fuq il-ħbieb tagħha għall-flus. Meta tara li ħadd mhu qed itiha ddur sfortunatament fuq in-nies skonoxxuti hemm barra u hemmhekk fejn sfortunatament nidħlu fil-pjaga tal-użura. Jiġifieri l-crux ta' kollox, il-qalba tad-diskussjoni tal-argument tiegħi hu li jekk inti se tilgħab, ilgħab b'kontroll, ħu pjaċir, imma tiżloqx fin-niexef biex niftiehmu. Tħallix l-emozzjonijiet, l-adrenalina, aħna nsejħulha dopamina fil-moħħ, hija kimika li tagħti pjaċir. Tħallix dik id-dopamina tagħmel li trid bik. Allura inti dejjem żomm f'moħħok mhux biss il-benesseri tiegħek innifsek, kompli ħu pjaċir, imma żomm mal-limitu. Ħalli kemm jista' jkun ma taqax fi xbieki, f'nasess soċjali bħal Mirużura. Il-għaliex qed insemmu li tiġi problema illi jilagħbu ammont kbir ta' flus. Mhux vera, ġifieri aħna mhux qed insemmu ammonti żgħar ma dawn jilagħbu kważi kważi ngħidlek kontinwament. kuljum, u l-aktar ħaġa illi jsibu. L-aktar ħaġa li tniggħes hi li normalment persuna jiżbalja darba, darbtejn, jirrikonoxxi l-iżball u jmur lura. Insibu każijiet ta' patoloġija fejn il-persuna kważi kważi lanqas tkun taf li qed tiżbalja, żball iġib il-ieħor u tibda titlef somgħa kbar ta' flus b'mod rikorrenti. Insibu każijiet ta' użura fejn, dejjem nirrepetiha għax meta kont smajtha l-ewwel darba kienet ixxokkjatni, kważi kważi l-użura tiġi maħluqa mill-ivvizzjat. Inti selliftni l-flus u jiena nwiegħdek li jekk issellifni l-flus jiena nirdoppjahomlok fi żmien xahar, xahrejn. Kif inti tara li il-flus mhux talli ma rdoppjawx, talli lanqas ġew lura, inti ħa tħossok daqsxejn urtata. Il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli tikkollabora wkoll tajjeb li nsemmihom minn hawnhekk il-Caritas. Il-Caritas għandhom iċ-ċentru ta' servizzi ta' Użura. Insellimlu minn hawn is-Sur Bellizzi. Jaħdem, jagħmel ħafna ġid u jaħdem fuq li jaħdem vis-à-vis l-użura. Importanti li jekk inti qed tismagħni, tarani u tħoss li iva għaddej minn saram u qed tmiss ma' din il-pjaga soċjali, tiddejjaq xejn, ċempel il-wieħed seba' seba' seba' u aħna nidderiġuk bl-aħjar mod li nistgħu fit-triq il quddiem. Ekku, ġifri jekk bniedem iħoss li għandu bżonn l-għajnuna, ma jiddejjaq xejn jirrikorri il għaliex ovvjament intom ħa tkunu lesti illi tgħinuh anki jibda jaffaċċja forsi il-problema e, u tgħinuh iħares lejha b'mod differenti. Il għaliex iva. naħseb dak li jkun jibqa' jittama li forsi ser jirbaħ jista' jkun. Jew. Iva, il-kilba, jien hekk insejħilha, il-kilba għal dik ir-rebħa l-kbira normalment taljena l-persuna fis-sens li l-persuna jibda jgħix f'ħolma. Ma jkun qed jikkalkula xejn, moħħu biss. f'dik il-famuża rebħa, issemmilux xogħol, issemmilux familja, issemmilux ħajja soċjali, divertiment, sports, issemmilu xejn. Xejn. Lanqas min jaħdem, lanqas għax-xogħol. Ekku. L-unika ħaġa li tagħtih pjaċir hija dik il-dopamina, dik is-sens ta' pjaċir li jagħtik ir-riskju. Għalhekk dejjem nirrepeti, importanti li l-persuna tkun kapaċi tikkontrolla, l-emozzjonijiet tagħha, tkun kapaċi tikkontrolla l-but u tkun kapaċi tikkontrolla l-ħin. Għaliex? Għax il-problematiċi, aħna qed insemmu l-użura, il-problematiċi huma varji. Inti tidħol f'saran finanzjarju mhux biss ta' użura, jiġifieri jekk inti, persuni membri ta' familtek sellfuk il-flus u inti ma roddejthulhomx lura ukoll hemm problematiċi. Inti għandek problemi mentali, ansjetà, depressjoni, nuqqas ta' attenzjoni fuq il-post tax-xogħol. Inti għandek. Għax moħħok dejjem jewden. Ekku. Minn fejn ħa ġġib il-flus, kif forsi se tħallas lil tal-familja, lin-nies li forsi jkollok jiġu. U sfortunatament
vizzju iġib il-ieħor. Normalment insibu każijiet fejn jibdew, persuni jibdew bil-vizzju tad-droga, u mbagħad jgħidlek għax jiena qtajtha d-droga, ma awtomatikament ikun qabad il-vizzju tal-logħob tal-azzard. Dawk l-Ingliż insejħulu cross addiction. Tajjeb li nitkellmu, nitkellmu mal-persuni tal-madwar, ma nżommu xejn fina nfusna għax għar, jiġifieri jekk m'għandniex ma' min nitkellmu taħt is-saqaf tagħna tal-familja, kemm jista' jkun insibu dik il-ħabib, ħabiba, kollegi fejn inkunu nistgħu nitkellmu magħhom. M'ilux kont qed nitkellem fuq programm ieħor, kont qed nitkellem fuq il-vizzju, ir-riperkussjonijiet tal-logħob tal-azzard anke fuq il-post tax-xogħol. Għaliex? Għax inti ġġorr il-kwalitajiet tajbin tiegħek u l-kwalitajiet ħżiena tiegħek kull fejn tmur. U aħna nqattgħu l-aktar parti minn ħajjitna fuq il-post tax-xogħol. Allura jekk inti tkun tlift telfa kbira, inti dak dik id-dieqa, dik id-dwejjaq, dak id-dipressjoni li taqa' fih, inti ġġorru miegħek kull fejn tmur. U iva, ikollna każijiet fejn persuni, ġukaturi li jkunu Darhom mal-ħajt finanzjarjament jispiċċaw iġorru d-dwejjaq tagħhom fuq il-post tax-xogħol. U tajjeb li managers, kumpaniji jżommu għajnejhom miftuħin. Għaliex, per eżempju, impjegat kull darba qed jitlobni biex inħallsu l-paga qabel? Għaliex impjegat kull darba li qed nitkellmu fuq suġġett partikolari, Hu dejjem iqajjem il-logħob tal-azzard, pereżempju. Jew inkella qed norganizzaw team building event u dejjem ikun jixtieq li mmorru f'każino, pereżempju, jew iħeġġeġ lill-kollegi tiegħu biex imorru ħarġa f'każino. Dawn kollha nżommuhom daqsxejn taħt il-lenti. Tibda tixgħel dik il-bozza l-ħamra. Iva, iva.
U s-soluzzjoni dejjem ngħid, is-soluzzjoni mhix tkeċċija, la mix-xogħol, la tkeċċija 'l barra mid-dar, la naqtgħu l-kuntatt minn mat-tfal, kemm jista' jkun is-soluzzjoni dejjem hi s-sapport, sapport fuq il-post tax-xogħol, sapport fil-familja taħt is-saqaf tagħna u sapport saħansitra mit-tfal tagħna. Vera mhux faċli, hija easy li jiena nitkellem hawnhekk, il-prattika kollox, imma jekk ikollna pereżempju Ma fiha xejn tal-mistħija, dejjem ngħidha, li jkun ikollna tfal li jgħidu li missieri għadda minn xi xatt imma qed ifittex is-sapport. Mhux hekk.
Għax nimmaġina li hi bħala bħala problema mbagħad minnha nfiha toħloq ċertu biża'. Iva.
Mhux veru, toħloq ċertu anzjetà fil-familja speċjalment meta tkun. Iva. fil-familja t-tfal kif qed tgħid inti forsi forsi r-raġel ikun qed jibża' jitkellem imma mbagħad anki meta jitkellem sakemm isek issib tarf minn fejn se tibda, għaliex dejjem l-ewwel pass forsi jkun ftit diffiċli, isek tibda tħoss illi d-dinja se taqaf fuqek. U min jafx ser kif ser nħallsu forsi djun u kif se nagħmlu. Jiġifieri nimmaġina li ġib biża' Heq forsi rabja wkoll xi naqra xi naqra inkwiet u ġlied qisu forsi wkoll bejn il-koppja. Sakemm forsi l-omm tipprova tipproteġi lit-tfal tagħha. Ekku, sewwa tgħid.
Ikun hemm mumenti pereżempju fejn il-persuna jkompli jiċħad. U jkompli jigdeb, le jiena għaddej sew, għaddej tajjeb, meta fil-verità ma jkunx. Ma jkunx.
Jiġifieri għalhekk dejjem jiena nħeġġeġ li l-komunikazzjoni hija ċ-ċavetta, kif jgħidu. U kemm jista' jkun bil-komunikazzjoni u li ngħinu l-persuna ssib is-sapport, inkunu l-Malti għandna kelma wens, inkunu ta' wens għall-persuna u kemm jista' jkun nimbottawh fit-triq it-tajba. Mhux faċli, jrid jaċċetta li vvizzjat, jrid jaċċetta mhux biss, kif għedt tajjeb ħafna inti li għandu problema, imma jrid jaċċetta li għandu bżonn is-sapport, ifittxu dak is-sapport, jintegrah f'ħajtu, speċjalment f'każijiet ta' użura fejn ikun irid jagħti ċertu flejjes lil ċertu nies. Imma każijiet ta' suċċess ikun hemm. Allura tajjeb li dejjem inħarsu f'dak id-dawl fil-fond tal-mina u jekk nimxu lejh noħorġu fid-dawl. Ħa nistaqsik mistoqsija li forsi ftit ftit ikkomplikata. Jekk forsi wieħed ikollu ammont ta' flus li jkun jista' jgħin lill-persuna. Taħseb illi għandu jgħinu billi itih il-flus jew inkella iħalli lill-persuna taħdem u tirsisti biex hi tkun tista' qisu issewwi dak li forsi tkun bniet. Mistoqsija valida mmens u l-ewwel reazzjoni tal-persuna tkun li iva ħa ngħinu finanzjarjament, ħa ngħinha finanzjarjament. Imma sfortunatament l-Ingliż jgħidlek you have to be cruel to be kind. Allura le, is-soluzzjoni mhix li tkompli ssellef il-flus il-persuna għax jekk ikun qabad it-triq tal-patoloġija, jkun qabad it-triq tal-vizzju akut, m'intix se tgħinu. Allura vera tidher ikrah forsi fil-mument imma le, l-għajnuna mhux li tagħti aktar flus imma l-għajnuna biex tħeġġu, biex tgħinu, nerġa' ngħid biex tkun ta' wens biex il-persuna ssib is-sapport. Ok.
Għaliex qisu normalment dak li jkun jgħid jien naf għandu xi nies jiġru warajh mela ħa nipprova ngħinu biex qisu l-problema tittaffa ma kif qed tgħid inti. Importanti li dejjem noħorġu l-informazzjoni hemm barra li s-sapport qiegħed hemm, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli tibqa' tkun is-sors ta' sapport.
Iva, kif hemm fuq l-iscreen, 1777. Jistgħu wkoll jiċċekkjaw fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt u jekk. formuli ta' esklużjoni fejn persuna teskludi minn ħwienet tal-logħob, casinos, anke nistgħu ngħinu l-persuna teskludi wkoll mid-dinja online. Jiġifieri s-sapport qiegħed hemm, is-sapport jiġi pprovdut bl-aħjar mod li nistgħu nipprovduh, sta għall-persuna li tkun ta' gazz u kuraġġ biżżejjed biex tfittex, tgħolli dak il-famuż telefon mobile, apparat teknoloġiku u tagħmel kuntatt magħna. Hawn għajnuna, ġifieri kemm hu sabiħ anke nisma' lilek titkellem. U mhux aħna biss, jien dejjem ngħidha, hemm is-set hemm il-Caritas, jagħmlu xogħol eċċezzjonali, nikkolaboraw magħhom, hemm sta għall-persuna nerġa' ngħid Li jagħmel dak il-kuraġġ. Li jagħmel kuraġġ u jaqbad dak it-telefon kif għedt inti u jiftaħ qalbu. Kultant jekk jekk jiftaħ qalbu hu stess jinduna kemm hemm nies lesti li jgħinuh, forsi l-problema u dak id-dawl ta' ġolmina hu stess jibda jarah. Grazzi ħafna Kane. Grazzi lilek. Grazzi ta' din l-informazzjoni li għaddejtilna. Kalamita ħa jkompli minn hawn u ftit ieħor. Ħa ngħaddu għal ftit mumenti ta' pubbliċità u wara ħa nilgħabu ftit flimkien. Ibqgħu magħna.